Раббыбыз Аллаһ Сүбхәнә вә Тәгалә бәян итә. Шулай ук адәм баласы шушы дөньяда яшәгәндә изге гамәлләр кылып, начар гамәлләрдән ерак булырга тиеш. Һәм кемдә кем изге гамәлләр кылып, начарлыклардан ерак була икән, ул кыямәт көндә җәннәт әһелләреннән булачак. Кемдер исә изгелекләргә ашыкмыйча киресенчә, гөнаһлы гамәлләр кыла икән, аның урыны вәлгаяз билләһ җәһәннәмдә булачак. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәала безне болай гына калдырмаган. Аллаһ Субхану ва Тәала һәрберебезгә фәрештәгә фәрештәләр йөкләгән. Берсе уң якта булып, икенчесе сул, сул якта. Һәм ошбу фәрештәләр кешенең кылган һәрбер гамәлләрен язып барырлар. Уң яктагысы язып барыр аның кылган изге гамәлләрен, Әйткән яхшы сүзләрен, Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең мактаганнарын, зикер кылганнарын һәм башка яхшы сүзләрен язып барыр. Ә сул яктагы фәрештә аны язып барыр, әйе, шушы дөньяда кылган гөнаһлы гамәлләрен, әйе, әйткән начар сүзләрен һәм башка шушындый начарлыкларын. Һәм шушы дөньяда кәсеп кылган, кылынган гамәлләр кыямәт көндә үлчәнеләчәк. Аллаһ Субхана ва Тәала кыямәт көндә урнаштырачак мизан, үлчәү. Һәм шушы үлчәүгә кешенең гамәлләре куелачак. Үлчәүнең бер тәлинкәсенә куелачак кешенең кылган изгелекләре, үлчәүнең икенче ягына куелачак кешенең кылган гөнаһлы гамәлләре. Һәм кайсы як авыррак була икән, яни изгелекләр күбрәк булып, авыррак була икән, гөнаһлы гамәлләре әзрәк булып, Андый кешенең урыны җәннәттә булыр. Аллаһ субхана ва тәгалә ул кешегә үзенең җәннәтләрен рәхмәт кылыр. Ә инде кемнең гөнаһлы гамәлләре үлчәүдә авыррак булып, изгелекләре азрак булса, вәлгыязу билләһ, ул кеше хөрмәтле җәмәгать, нәшүрчү дөньяда кылган гөнаһлары, хаталары, начарлыклары өчен

Андый кешеләр үз-үзләрен хәсрәткә төшерүчеләр булырлар ди. Ягъни үз-үзләрен хәсрәткә төшергән кешеләр булырлар, бимәкән би аятин язмыймыз. Ни өчен? Чөнки алар безнең аятларыбызны, безнең мугъҗизаларыбызга золымлык китерделәр. Ягъни аңа ышанмыйча, шушы аятларга иярмичә,

Әйе, Кариа сүрәсендә дә әйтә, кемнең изгелекләр мизаны авыррак булып булса, ул риза булган тормышта булыр. Әйе. Ә кем инде шушы изгелекләр гамәле мизаны җиңел булып, гөнаһлылары авыррак була икән, димәк, ул, әйе, җәһәннәм утыннан булган шундый урында калачак, җәһәннәмдә калачак дип Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә бәян итә. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, шушы дөньяда Аллаһ субхана ва тәгалә безгә фурсат биргән. Ул да булса изгелекләр кылып, гөнаһлы гамәлләрдән ерак булу. Аллаһ субхана ва тәгаләнең әмерләрен үтәү һәм Аллаһ субхана ва тәгалә тыйган нәрсәләрдән тыелу. Кеше менә шушы дөньяда яшәгән вакытта менә шушы нәрсәләрне кәсеп кыла. Ул изгелекләр эшлиме? Яисә начарлыклар эшлиме? Ул менә шушы нәрсәләрне кәсеп кыла кайчанга кадәр? Хәтта үлем килгәнчә кадәр. Чөнки үлеп, үлем килгәч, кеше инде яхшылык та һәм начарлык та эшли алмаячак. Үлем килгәч, аның гамәлләре киселәчәк. Әмма дә ләкин Раббыбыз Алла субхана ва тәгаләнең рәхмәте киң икән җәмәгать. Һәм Алла субхана ва тәгалә кайсы бер гамәлләрне, кайсы бер гамәлләрне, кайсы бер эшләрне билгеләп куйган, шушы кешеләр, әйе, Шушы гамәлләрне эшлиләр икән, үлгәннән соң да аларга шушы кылган изгелекләрнең савабы барачак икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләм үзенең бер хәдисендә әйтә: "Иза мата ибн Адама инкатага гамалуху илля би ихда салас." Кеше вафат булганнан соң аның гамәлләре киселер ди. Яни үлгән кеше ул яхшылык та эшли алмас, начарлык та эшли алмас, гамәле киселгән. Әйе. Әмма дә ләкин өч нәрсә ул үлгәннән соң аның каберенә әҗер савап булып ирешеп торачак икән җәмәгать. Һәм беренче пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм садакатун җария дип Атый. Агып торучы садака. Садака дигән вакытта, җәмәгать, без күз алдына акчалата биреләтә, яисә ризыклата бирелә торган садаканы гына күз алдыбызга китерергә тиеш түгел. Нинди генә изгелек булмасын, ул садака. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм әйтә, кардәшеңә елмаю ул да садака ди. Ә кардәшеңә яхшы сүз әйтү ул да садака ди. Ә монда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм агып торучы садака дип әйтә, садакатун җәрия. Ул ничек була? Әгәр дә кеше шушы дөньяда яшәгәндә Аллаһ субхана ва тәгалә ризалыгы өчен берәр изгелек кыла икән, һәм ул үлгәннән соң да шушы изгелегеннән файдаланалар икән, Аңа менә шушы изгелектән файдаланган кадәр әҗер-савап ирешеп торачак. Мисал өчен берәү Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен җимеш агачы утыртып калдыра. Һәм үзе үлгәннән соң да шушы җимештән кешеләр кулланалар. Яисә кошлар һәм хайваннар ашыйлар. Менә шул кошлар ашаган, хайваннар ашаган һәм кешеләр ашаган ризык менә теге кешегә, агачны утырткан кешегә садака булып ирешеп торачак икән. Ләкин нинди шарт белән? Ул шушы агачны утыртырга тиеш Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Әйе, кеше мактасын өчен дә түгел. Кеше үлгәннән соң минем турында сөйләшен өчен дә түгел. Менә шушы кеше алмагач утыртып калдырган, әйе. Ул үлгәннән соң да шушы алмада алма белән алманы без ашыйбыз. Әйе. Ягъни шушындый ният белән утыртып куя икән, димәк, ул ниятенә карата гына алачак. Әҗер-савабы булмаячак. Әгәр дә ул Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен, миннән соң да изгелек калсын дип шушы эшне башкара икән, аңа әҗер-савап ирешеп торачак. Яисә берәр берәү чишмә яисә кое казып калдыра икән Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Һәм ул үлгәннән соң шушы судан кешеләр эчәләр икән. Әйе. Шушы чишмәдән су алып, алар шушы суны кулланалар икән. Аллаһ Субхана ва Тәгалә аңа әҗер-савап биреп торачак, шушы кеше вафат булса да, әйе, хәтта шушы чишмә кипкәнчә кадәр, шушы коедагы су беткәнчә кадәр. Әгәр дә берәү Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен күпер салып калдыра икән, яисә юл төзеп куя икән, һәм шушы юлдан күпме кешеләр йөри, шушы күперне күпме кешеләр һәм машиналар үтә, шуның кадәр аңа әҗер-савап барып торачак. Һәм моңа мисаллар бир бик күп җыханмат җәмәгать. Әгәр дә берәү Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен мәчет салдырып калдыра икән, мәдрәсә салдырып калдыра икән, яисә шу- шуның ише яхшы урын әзерләп куя икән, менә шушы мәчеттә күпме кеше намаз укый. Күпме кеше гыйбадәт кыла, күпме кеше изгелек кыла, шушы кеше вафат булса да, аңа әҗер-савабы ирешеп торачак. Шушы мәчеттә азан әйтелгән мирда да, мәчет торган вакытка кадәр, мәдрәсә яшәгән вакытка кадәр, ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля аңа әҗер-саваб биреп торачак. Яисә шулай, әгәр дә берәү, әйе, Мисал өчен, мәчеткә берәр китап калдыра, әйе, файдалы булган, яхшы булган китап калдыра. Һәм кешеләр шушы китаптан укыйлар, әйе, белем алалар. Менә шушы китап калдырган кешегә Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә әҗер-савабын биреп торачак, шушы китап укылганча кадәр. Ягъни монда мисаллар бик күп китерергә була. Кыскасы, әгәр дә кеше берәр изгелек эшли икән, әйе, һәм ул үлгәннән соң да шушы изгелектән кулланалар икән, Аңа әҗер савап барып торачак. Әлбәттә, бер шарт белән башкарылырга тиеш, Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен. Әйе. Кеше мактасын өчен дә түгел, кеше сөйләсен өчен дә түгел. Әгәр дә берәү мактану йөзеннән мәчет салдырып калдыра икән, аңа аның, әйе, шундый әҗер савапка ирешмәячәк. Савабы булмаячак кеше мактасын өчен, ә кеше сөйләсен өчен ул берәр нәрсәне эшләп куя икән. Аллаһ Тәгалә өчен башкарылырга тиешле. Икенчесе ул айлмун юнтафа бихи. Э, файдалы гыйлем калдыра икән үзеннән соң. Ул да булса, мисал өчен, берәр китап язып калдыра. Һәм ул үлгәннән соң да шушы китапны кулланалар, шушы китаптан укыйлар, э, шушы китаптан файдаланалар. Менә ул кешегә әҗер сабы барып торачак, ирешеп торачак икән, хөрмәт җәмәгать. Хәтта ул кеше вафат булса да. Яисә видео, аудио, дәресләр калдыра икән. Һәм үзе үлгәннән соң да шушы видеосын карап, дәрес алалар, шушы аудиосын тыңлап, белем эстиләр. Менә ул кеше үлгәннән соң да аңа әҗер савап барып ирешеп торачак. Яисә нинди генә менә шушындый файдалы гыйлем калдыра икән. Яисә берәр кешене өйрәтеп калдыра икән намазга. Әйе. Менә без оныкларыбызны яисә балаларыбызны намазга өйрәтеп калдырабыз икән, ул балалар намаз укыган вакытта безгә әҗер-савап барып торачак, без өйрәткән сәбәпле. Алар үзләренең балаларына өйрәтсәләр, ул балаларның укыган намазлары да, оныкларыбызның укыган намазлары да безгә әҗер-савап булып ирешеп торачак. Әнә менә шушы кылган изгелегебез өчен. Менә бу файдалы гыйлем дип атала. Файдалы гыйлем, ягъни кеше үлгәннән соң да аның гыйлеме белән куллансалар. Һәм дә өченчесе дә атады пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм, ул да булса, вәләдун салихун ядвалах. Әгәр дә ул үзеннән соң аңа дога кылып торучы салих булган, төзек булган бала калдыра икән, но шу баланың кылган догасы хөрмәтле җәмәгать аңа әҗер савап булып ирешеп торачак. Монда Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм баланы сыйфатлап күрсәтә. Яни теләсә нинди баланың кылынган догасы түгел икән. Ә беренчедән ул бала солих, төзек булган. Һәм икенчедән ул бала дога кылучы. Ә бала солих, төзек кайчан була? Әгәр дә ул Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үти, куйганнарыннан тыела һәм Аллаһ Субхана ва Тәлә белән дә һәм кешеләр белән дә шулай ук араларын яхшы тота икән. Менә ул салих, менә ул кылган баланың догасы кабул кылыначак. Әгәр дә хөрмәтле җәмәгать безнең балаларыбыз Алла сакласын, Гөнаһларга баткан икән, гөнаһларга чумган икән, Аллаһның әмерләрен үтәмиләр икән, тыйганнарыннан тыелмыйлар икән, аларның бит догалары кабул булмаячак. Алар бит хәтта дога да кылмаячак, чөнки алар дога кыла белми. Әйе, алар сорый белми. Алар шушы нәрсәләрне белми. Шуңа күрә менә бу нәрсәне Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Әйе. Тикмәгә генә әйтмәгән, валадун солихун ядгулә. Әйе, төзек булган, солих булган баланың гына дугалары безнең, әйе, безгә ирешеп торачак без вафат булганнан соң. Шуңа күрә һәрбер мөмин мусульман үзеннән соң төзек булган, Аллаһның әмерләрен үти торган, Аллаһның пәйгамбәреннән тыела торган, дога кылып торучы балалар калдырырга тиешле. Чөнки без үлгәннән соң безгә кирәкмәячәк безнең начальник булган балаларыбыз. Зур дәрәҗәдә утырган балаларыбыз без үлгәннән соң безгә кирәк булмаячак. Әгәр дә алар дога кыла белмәсәләр. Әгәр дә алар безнең өчен сорый белмәсәләр. Безнең өчен кирәгрәк була безнең ярлы булган белән, мискин булган балабыз кайсы безнең безнең өчен көн саен намаз саен дога кылып торачак. Менә шундый бала кирәк булачак. Булсын безнең балаларыбыз бай да, ләкин дога кылучы булсын. Факир икән, ул дога кылучы булсын. Зур дәрәҗәдә икән, ул дога кылучы булсын. Ә дәрәҗәсе бераз түбән икән яисә уртача икән, ул дога кылучы булсын. Менә шундый балага сөенергә кирәк. Шундый балага шатланырга кирәк. Ләкин күп кызганычка каршы бүгенге көндә күп кенә ата-аналар алданалар. Менә минем малаем шушы урында эшли, шушындый вазифада дип, Ләкин балалары, мисал өчен, намазда түгел, дога кыла белмиләр. Бу гына җитми икән, җәмәгать. Ул шушы зур урында икән. Димәк, без хәзер балаларыбызны, әйе, өйрәтергә тиешбез, аңлатырга тиешбез. И улым, әйе, синең урының яхшы, әлхәмдүлилләһ. Аллаһ Субхана ва Тәгалә сиңа шушындый зур урынны биргән. Ләкин син менә шу Аллаһ Тәгаләнең барлыгын да бел. Аллаһ Тәгаләне таны. Әй Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кыл. Аллаһ Тәгалә турында күбрәк сөйләргә, нитәргә, хәтта менә шу балабыз безнең өчен дога кылучы булсын. Инде Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәлә безгә менә шушы нәрсәләрне үзебездән соң калдырырга, ул да булса агып торучы садака, садака тунҗария. Яисә шулай ук бездән соң файдалы гыйлем калдырырга һәм үзебездән соң салих булган

бедуиннардан булган бер кавым килә. Бу кавым шуның кадәр факир һәм мискин була, хәтта җүнле рәтле киемнәре дә булмый. Үзләре ябыгып беткәннәр, тузанга батып беткәннәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламны аларны бик нык җәлли. Һәм дә кем аларга ярдәм итер, кем аларга булышыр микән дип әйтә. Сахабалар шушы сүзне ишеткәч, Бераз гына акырынлап торалар. Яни шушы шушыларга ярдәм итергә ашыкмыйча торган вакытта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хәтта йөзе үзгәрә, ул аларны үзәлли. Һәм шунда бер сахаба тора да, өенә керә дә, өеннән бер табак ризык алып килә. Шушыны куя, һәм шушыны күреп, башка сахабалар нәрсә эшли? Алар да өйләрендә нәрсә бар, шушыны бер материалга җыялар. Хәтта хатын-кызлар килеп, Үзләренең алтын булган яисә көмештән булган бизәнү әйберләрен дә шушында салалар. Һәм зур гына бер төргәк барлыкка килә. Ризыклар белән, акчалар белән, байлыклар белән һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламның йөзендә күренгән шатлыгы һәм шул ул шушы бөтен байлыкны шушы халыкка, шушы кешеләргә, фәкыйрь мискиннәргә бирә һәм шушындый сүзне сүзләр әйтә. Мән сәннә фил ислами сөннәтән хәсәнәтән, кемдә кем ислам динендә яхшы юл калдыра икән, ул юлда баручыларның әҗер-саваплары кимемәгән хәлдә шушы юлны ачучыга да ирешеп торачак дип әйтә. Һәм кемдә кем начар юл калдыра икән, начар сөннәт калдыра икән, Шушы начар юлдан баручыларның гөнаһлары кимемәгән хәлдә шушы начар юлны күрсәткән кешегә ирешеп торачак дип Пәйгамбәребез саллаллаху алейһи ва саллям. Ягъни син берәр яхшылык эшлисең икән. Яисә Пәйгамбәребез саллаллаху алейһи ва саллям вакытында эшләнелгән берәр сөннәтне торгызасың икән, менә сиңа аның әҗе савабы барачак. Һәм сиңа карап башкалар аны эшли икән, Яисә башкаларга шушы яна- яхшылыкны өйрәтәсең икән, аларның кылган изгелекләре кимеми, аларга да була һәм сиңа да ирешеп торачак, хөрмәтле җәмәгать. Һәм шулай киресе, ә- әгәр дә берәү гөнаһлы гамәлне өйрәтеп калдыра икән, гөнаһ нәрсәгә юлны күрсәтә икән, ул кешегә гөнаһы барачак. Теге аның артыннан ияргән кешеләрнең гөнаһлары кимемәгән хәлдә, ул кешегә өстәмә рәвештә гөнаһ барачак, хөрмәтле җәмәгать. Шуңа күрә без тырышырга тиешбез, әйе, яхшылыкларны күрсәтергә. Менә шул яхшы юлларны без күрсәтәбез икән, шушы юлдан баручыларның әҗер-саваплары бит безгә дә ирешеп тора, шәхрмәҗәмәгать.